Et ass Sonnden, et ass 4 Auer, dat heescht mir gi live, mir hunn eisen éischte Live vu Coaching op Lëtzebuergesch. Dir wësst, mir hunn d'lescht Woch driwwer geschwat, Dir wësst bëssen ëm wat et geet. An zwar dës Woch fänke mer un Einfach mol am Detail driwwer ze schwätzen, firwat dee ganzen Opwand, firwat Coaching, firwat ass dat wichteg, firwat déi Lives, firwat déi Erklärungen, firwat ass mir dat wichteg, firwat kommen ech op déi Idee. Voilà, ech probéieren et ëmmer sou ëm déi 4 Auer ze maachen, all Sonnden, wéi gesot, all Woch, testen, ob déi Auerzäit gutt ass. Voilà, also. Firwat dee ganzen Opwand? An zwar, Coaching ass eppes, wat ganz ville Leit hëlleft, ganz ville Leit a verschiddene Liewensszenarien, a verschiddene Situatiounen am Liewen. An ech hunn selwer laang gebraucht, fir ze verstoen, wat genau d'Essenz vum Coaching ass a wat Coaching wierklech ausmécht. An Coaching ass net nëmmen eppes fir Leit, déi Problemer hunn, Leit, déi Depressiounen hunn, Leit, déi sech, déi traureg sinn, Leit, déi einfach sech net wuel fillen an hirem Liewen. Coaching ass eppes fir jiddwereen. An zwar hu mer. net nëmmen als Beispill Fitness Coaching, ee Personal Trainer, ee Fitness Coach, dat si Coaches, kenne mer scho ganz laang. Mental an emotional Coaching ass nach méi nei. Esou ee gutt Beispill fir sech ze orientéieren, wat Coaching, Life Coaching, emotionale Coaching, mentale Coaching Business Coaching, Carrière Coaching, all déi Saachen, wat dat ass, ass effektiv de physesche Coaching, de Sportscoaching. An zwar, ech muss net iwwergewiichteg sinn, fir mir e Fitnesscoach sichen ze goen. Ech ka grad esou gutt e Héichleeschtungssportler sinn, dee wëll seng Leeschtung nach eng Kéier verbesseren an nach eng Schëpp drop leeën an dofir ginn ech mer ee Coach sichen, well ech vläicht net onbedéngt weess, wéi ech dat elo genau maachen. An genau sou stellen ech dann d'Fro, Firwat maache mir dat? Fir eis physesch Gesondheet, awer net fir eis mental Gesondheet oder eis emotional Gesondheet. Well et ass wësseschaftlech no bewisen, datt dat Mentaalt, dat Emotionaalt 80 Prozent, wann net esouguer méi, ausmécht vun eisem ganze Liewen a souguer eis physesch Gesondheet. A mir kucken dono a mir ginn eis dohinner Hëllef sichen, Mee firwat maache mer et net an deem anere Beräich, deen esou grouss ass? Firwat gi mir net an déi 80 Prozent, 90 Prozent, 95 Prozent eis Hëllef sichen, fir mental an emotionale Support? Ganz oft gëtt et nach dee Stigma, deen Coaching bësse matkritt huet vu Psychologen, dass ech huele Coaching, well ech ee Problem hunn a well ech Hëllef brauch. Coaching huet bëssen eng aner Approche. Mir als Coaches ginn dovun aus, dass an de Leit dat dran ass, wat se brauche fir hir Ziler ze erreechen. Dat heescht, mir kucken, okay, du stees haut hei, du bass op engem A, du wëlls op ee B, Egal wéi eng Spart dat ass. Dat kann Karriär sinn, dat kann Spaass sinn, dat kann physesch Gesondheet sinn, dat kann meng kënne meng Finanze sinn, dat ka mäi Familljeleewe sinn, all déi verschidden Aspekter vum Liewen. Mir hunn aacht bis néng Stéck, wou mer ëmmer ënnerscheeden. Egal a wéi engem Aspekt dat ass, hunn ech een A An et gëtt ee Wee. Ech sinn ni zu honnert Prozent wierklech genau do, wou ech wëll sinn. Sou, wa mer dovunner ausginn, soe mir am Coaching, d'Äntwert, wéi s de déi Bréck mëss tëscht A a B, läit an dir dran. Et ass net eng Fro vun, du brauchs ausserhalb Strukturen, Techniken a wat weess ech, mee et ass alles, d'Äntwert ass ëmmer an dir dran. Wa mer elo soen, ech wëll vun dësem Joer op dat nächst Joer dat Duebelt verdéngen, kloer, do komme verschidde Saache mat, verschidden Techniken, Strukturen, wat och ëmmer, déi ee muss en place setzen. Et kann een net einfach soen, ah okay, ech elo intern a mengem Häerz, sou, elo maachen ech d'nächst Joer dat Duebelt u Geld. Dat geet net. Awer d'Aart a Weis, Wéi ech dohinner kommen ass a mir dran. Wisou? Well eist Zil ass eis selwer kennen ze léieren an eist Zil ass eisen eegene Wee ze fannen an eis eege Schinn kënnen ze fueren, sou datt mir um Enn vun eisem Liewen eis an allen Aspekter sou wäit entwéckelt hunn, dass eist Liewen soi-disant perfekt ass. So, mir wësse ganz kloer, et wäert ni perfekt ginn, well soulaang ech ee Mindset hu vun ech wëll wuessen, ech wëll mech entwéckelen, wäert et, wäert ech ëmmer mech weider entwéckelen an et wäert ni, ech wäert ni ukommen. Dat heescht, dat ass ee Prozess vu Gebuert bis dass mer stierwen. Dat hält net op. An dat heescht awer trotzdem, dass mer all Kéiers ëmmer erëm eise Standard bëssen héijen. Dat heescht, eist Liewe gëtt ëmmer besser an ëmmer besser, mir ginn ëmmer méi zefridden, awer trotzdem si mer ni ukomm. Awer net esou, dass mer soen, mir fillen eis net wuel, et ass einfach nëmmen nach Drock, mee nee, mir fannen ëmmer méi eise Wee. An Do schwanken ech elo riwwer zum Grond, firwat et fir mech wichteg ass. Well ganz vill Leit, an ech gesinn et ëmmer méi, si verluer. Egal ob dat an der Karriär ass, emotional, an hirer Bezéiung, an hirer Famill, finanziell, egal. Esou vill Leit si verluer, A gefaangen an engem Liewe wou se sech net wuel fillen. Sou vill Leit ginn d'Dreem op, well se soen, et ass ebe sou, ech hunn et net hikritt déi éischt zwee Joer an lo hunn ech eng Famill, ech hunn en Haus, lo ass et ebe sou. Ganz vill jonk Leit si verluer, fannen hir Richtung net a wëssen net wou se sollen hin. An wat Coaching mécht ass, et gëtt eis eng Persoun, déi eis zur Säit steet, déi eis Hand hält an déi do ass fir eis ze hëllefen an eisem Rhythmus, sou dass et dass mir eis wuel fillen domat, rauszefannen, wéi mer eist Liewe weiderhi wäerte maachen. Firwat dat fir mech wichteg ass, ass well ech op esou enger Plaz war. Ech war op enger Plaz a mengem Liewe wou ech net wousst wou hannen a wou vir ass an wou ech onzefridde war an alles einfach ze vill war an ech hu sou vill Drock op mir selwer gespuert an alles hat een enormt Gewiicht op menge Schëlleren, sief dat. ethesch, moralesch Gewiicht oder och einfach emotional Laascht. An déi eenzeg Saach, déi mech deemools rausgeholl huet aus där Aart a Weis mäi Liewen ze féieren, déi esou ganz däischter a kal an distanzéiert war, dat eenzeg wat mech do rausgeholl huet war Coaching. An Coaching am Sënn vu perséinlech Entwécklung, well ech deemools de Message mat op de Wee krut vu mengem éischte Coach, dass et Optioune gëtt, dass mäi Liewen net sou predéterminéiert ass, wéi ech mengen, an dass net well elo alles negativ ass an alles schwéier ass, et och sou wäert bleiwen. mee dass et Optioune gëtt, et gi verschidde Weeër, déi ech fuere kann, et gëtt Hoffnung, well Hoffnung hat ech deemools net. An dofir ass mir et wichteg, fir dat, wat mech rausgeholl huet, wat mech gerett huet, An zwar de Coaching, fir dat weider ze ginn un déi Leit ronderëm. An ech hunn dat iwwer déi lescht 4 Joer gemeet op Englesch, well dat d'Sprooch ass, wou de Coaching entstanen ass. De Coaching kënnt vun do. Mir hunn een extrem detailléierte Vocabulaire am Englesche fir de Coaching. An. Op Lëtzebuergesch gëtt et dat net. An dofir hunn ech decidéiert, déi Lives hei ze maachen, meng Channels komplett op Lëtzebuergesch ëmzefonctionnéieren, ganz einfach fir Coaching, Healing a perséinlech Entwécklung, Personal Development, ze erklären, de Leit méi no ze bréngen, well déi Gréisste Fro, déi Fro, déi ech am meeschte gestallt kritt hunn bis elo an deene 4 Joer, ass, Wat mëss du? Wat ass Coaching a firwat mëss de dat? An ech hunn mech extrem schwéier gedo ëmmer domat ze erkläre wat ass Coaching, well Coaching eppes ass wat een erliewe muss. Et ass schwéier ze erklären. D'selwecht wéi et schwéier ze erklären ass, wat ee Psycholog ass. Wat mécht ee Psycholog? Genau esou wéi een dat erkläert a wéi et schwéier ass, dat ze erklären, ass et bei engem Coach. Den Ënnerscheed ass, dat ass elo scho relativ wäit gesponnen, mee den Ënnerscheed tëscht Psycholog a Coach ass, de Psycholog kuckt, Wat ass, wat läit an denger Vergaangenheet? Ok, a mir klären op doriwwer. Mir schwätzen iwwer, wat ass an denger Vergaangenheet geschitt, sou dass de op de Punkt komm bass, wou s de elo bass. Ee Coach kuckt, wou bass du elo, wou wëlls du hin, an ech hëllefen der vun haut op mar déi Bréck ze maachen. Sou, dat ass Coaching an enger basescher Form. Dann huet een natierlech ëmmer Formatiounen a Weiderbildungen, wéi ech hu mech am Trauma weidergebilt, dat heescht, Ech hunn elo de Point de vue, wou stees du haut, wou wëlls de hin? An ech ginn zréck kucken, wat dech limitéiert haut. Well ech hunn haut meng Ziler, déi ech net erreeche kann, well ech Saachen hunn, déi mech limitéiere vu virdrun. Dat ass mäi Point de vue. Esou schaffen ech. Esou, dat ass net all Coach. Dat ass och net wierklech d'Fundament vum Coaching. D'Fundament vum Coaching ass, Wou stees de haut? Wou wëlls de hin? Wéi maache mer dat? Ech hëllefen der, dat rauszefannen. Punkt. Voilà, an da kënne mer eeben, wéi gesot, Weiderbildunge maachen an esou weider, Formatiounen an aner Perspektive kréien an aner Approchen huelen, mee dat Coaching an enger ganz basescher Form. Op jidde Fall ass et mir wichteg, fir déi Leit, déi verluer sinn an hirem Wee, Leit, déi hire Wee verluer hunn, aus den Aen verluer hunn, fir déi erëm op hire Wee zréckzebréngen. A mir schwätzen do net onbedéngt vun, Hei war mäi Wee an ech sinn ofkomm a mir bréngen dech erëm zréck. Nee. Hei war däi Wee, du bass ofkomm wéinst verschiddene Grënn a mir schafen een neie Wee, dass de hei kanns virugoen, mee dass de dech net verléiers an alles opgëss, firwat s du hei bass, firwat s du gebuer bass. Mir hunn alleguerten iergend eppes, firwat mer hei sinn. Mir hunn alleguerte Saachen, an deene mir extra gutt sinn, an deene mer besser si wéi aner Leit. A mir mussen rausfannen, wa mer dat wëllen, wa mir oppe sinn, da musse mer rausfannen, wat dat ass a wéi mer kënnen dorobber bauen. D'selwecht wéi an der Schoul, wéi mer net soen, mir sichen dem Kand seng Schwachstellen an Mir pushen, du bass schlecht do dran an du kanns dat net. Nee, mir kucken, wou sinn dem Kand seng Stäerkten a mir bauen op deene Stäerkten op. Awer trotzdem, an dat ass da méi den Traumadeel vum Coaching, dat ass méi deen déiwen Deel, mir kucken, firwat sinn déi Schwächten, déi ech hunn, Schwächten, respektiv kann ech déi Schwächten, déi ech hunn, an eng Stäerkt ëmwandelen? An do ass et eben, wou meng Aarbecht sech ënnerscheet zu villen anere Coaches, well ganz vill Coaches op der Uewerfläch bleiwen. Si, ganz vill Coaches schaffen un Performance, dat heescht, Ech hunn een A, ech wëll ee B, wéi maachen ech dat? Voilà. A si kucken, wéi kommen ech esou séier wéi méiglech, esou effizient wéi méiglech u mäin Zil? Wéi kann ech ëmmer méi erreechen, ëmmer méi erreechen, ëmmer méi erreechen? An iergendwann kënnt dat ëmmer zréck a bäisst eis hannen an d'Ham, well. mir wichteg ass, dass mer eis ukucken, Wie sinn ech? Ween ass dee Mënsch hannert deem, wat ech erreeche wëll? A wéi muss dee Mënsch sech veränneren, sech upassen, sech entwéckelen, fir dat neit Zil ze erreechen? A genau dat ass dat Schéint hannert deem Ganzen, hannert där ganzer Aarbecht, well mer net kucken, Wéi erreechen ech dat Zil? Mee mir kucken, wéi kann ech mech weiderentwéckelen, fir dat Zil ze erreechen? An et gëtt och ëmmer an der Personal Development Industrie gesot, Du solls net zu engem Millionär ginn fir d'Suen, mee fir dee Mënsch deen s du gëss um Wee fir dohin. An dat ass eng ganz interessant Approche, well mer wierklech do dovun ausginn, ech schaffen einfach u mir selwer an dat Geld wat ech da vläicht kréien, dat ass ee schéinen Nieweneffekt, mee d'Basis, dat wat wichteg ass, dat ass dee Mënsch deen aus mir gëtt. An dat, wann ech kéint esou ee groussen Iwwerbegrëff ginn, firwat mir Coaching wichteg ass, dann ass et, well wann et eng Saach gëtt, déi omnipresent ass, déi iwwerall ass, an allem, dann ass et de Mënsch. A wann ech kann de Mënsch kenne léieren a verstoe léieren an mech selwer sou verstinn a forme kann a kontrolléiere kann, wat gëtt et wat méi staark ass a méi Impakt kann hu wéi dat? Ech hunn eng kleng, ee klenge Post matbruecht vun TikTok, deen ech gëschter gesinn hunn, well dee mech erënnert huet u Coaching, un ee Coach. An hei geet et ëm den True Healer, dat heescht deen, deen hëlleft de Leit ze heelen, awer ee richtegen.

I will walk with you through darkness as you remember your light Ech hunn dat enorm schéi fonnt wéi ech dat gëschter gelies hunn. Genau dat do ass nämlech de Point de vue vun engem Coach. Du brauchs net ee Coach oder eng Persoun, déi dir seet, wéi s du ze funktionéieren hues oder wat s du am Liewe solls maachen. Well d'Zil vun engem Coach ass net, net, dat maachen der ganz vill falsch, d'Zil vun engem Coach ass net, du stells mir eng Fro, ech soen dir, wéi s du et solls maachen. Nee. De Sënn vun engem Coach ass, Du kënns mat engem Problem, mat enger Fro an ech hëllefen dir, deng Äntwert ze fannen oder ze schafen, mee ech imposéieren net eng Äntwert op dech. Dat ass e bëssen anescht bei Business Coaching, well mer do Leit hunn, déi eng Erfarung hu mat Entreprisen, déi der kënnen hëllefen, deng Entreprise weiderzebilden. Mee trotzdem bleiwen ech dobäi. dass ëmmer ee Mënsch hannendru stécht, dee sech evoluéiere muss, upassen an entwéckele muss, fir dat neit Zil ze erreechen, egal wéi grouss, wéi eng Firma, wat och ëmmer et ass, da ass ëmmer ee Mënsch hannendrun. An och wann déi Firma 2.000 Employéen huet, sinn et Mënschen. Schaff um Mënsch an du veränners de ganze Rescht. Ganz vill Leit maachen dat net an dofir kënnt bei ganz ville Leit schwéngt dat iergendwann ëm an ee Burnout oder eng Depressioun an dat ass net de Wee. Firwat muss et esou sinn? Fir déi, déi elo net esou gutt am Englesche vläicht sinn, iwwersetzen ech enker. Also e true healer, dat heescht ee richtegen Healer, dat heescht een deen anere Leit hëlleft ze heelen, will show you that you hold the power, wäert dir weisen, dass du d'Muecht hues, dass du d'Kraaft an dir dréis. I will not rescue you, for you are not powerless, ech wäert dech net retten, well du bass net schwaach. I will not fix you, for you are not broken, Ech wäert dech net flécken, well du bass net futti. I will not heal you, for I see in you wholeness, Ech wäert dech net heelen, well an dir gesinn ech Ganzheet, ech gesinn Vollkommenheet. An dee schéinsten Deel, I will walk with you through darkness as you remember your light, Ech wäert mat dir duerch d'Däischtert goen, wärenddeems wou s du deng Lut dech un deng Lod erënners. Genau dat ass et, wourëms et geet. Mir weisen de Leit rëm, wat hir Power ass, wat hir Essenz ass, wat hir Lod ass. Wéi gesot, vill Leit si verluer. Wisou? Well se net wësse, Firwat stinn ech? Firwat sinn ech hei? Wat maachen ech op deem Planéit hei? a mir weisen de Leit, mir hëllefen de Leit rëm ze fannen, wat hir Positioun hei ass, well mir hunn alleguerten, ee Gift nennt een dat, eppes wat mer kruten, sief dat vum Universum oder vun de Sciencen oder vu Gott, egal, mir hunn alleguerten eppes an eis, wat mir besser maache wéi déi aner Leit, firwat mir hei sinn. A ganz oft musse mir einfach just drun erënnert ginn, wat dat ass. Ech schléissen domat of. Ech wäert wahrscheinlech ëmmer plus minus eng hallef Stonn hunn. An ech wëll ofschléisse mam Gedanken, dass, nach eng Kéier, Coaching ass net fir gebrache Leit, Coaching ass net fir futtis Leit. Coaching ass fir jiddfereen. Jiddferee profitéiert vu Coaching an all Coach, wann et ee gudde Coach ass, huet selwer ee Coach. Mir fänken un ëmmer méi ze realiséieren, dass jiddferee kéint profitéiere vun engem Psycholog. Villméi sinn ech der Meenung, kéint jiddweree profitéiere vun engem Coach, wann e seng Aarbecht gutt mécht. Well den Ënnerscheed ass dat Klinescht. De Coach huet dat Klinescht net. Dat ka Virdeel an Nodeel sinn, mee e Coach verschreift keng Medikamenter, well en. un de Mënsch gleeft, mat deem e schafft. Dofir soll e Coach net mat jiddwerengem schaffen, mee just mat deene Leit, mat deenen e sech identifizéiere kann. D'Coaches schaffe ganz oft mat Leit, déi déi selwecht Saachen duerchmaachen, déi de Coach selwer duerchgemeet huet. A mir stelle ganz oft fest, an ëmmer erëm, dass vill Medikamenter a vill Diagnose fir Krankheete vermide giffe ginn, einfach mat engem gudde Coaching. Well wat d'Leit sech am meeschte wënschen, ass eng éierlech, authentesch Verbindung zu enger Persoun, déi hannert hinne steet, eng Persoun, déi hinne nolauschtert, egal ëm wat et geet. Egal wéi peinlech, egal wéi privat, egal wéi intim, egal wéi déifgrënneg a schwéier, egal wéi kriminell, e Coach ass do fir een ee Stand ze sinn, fir, mir soen, to take a stand for someone. Mir, mir stellen eis breet fir déi Leit, mat deene mer schaffen, well mir un déi Leit gleewen. Mir kucke fir d'éischt enk an den Hannergrond, Wie sinn déi Leit? A wa mir eis domat identifizéiere kënnen, da sti mer voll hannert deene Leit. Well mir hunn dat Gutt am Mënsch gleewen. A mir wëssen, dass jiddweree sech verännere kann, wann e sech verännere wëll. An soulaang de Mindset op ass, soulaang mir e Growth Mindset hunn, also e Mindset hu fir ze wuessen, kënne mer dat och. Voilà. Ech soe jiddwerengem Merci fir. seng Sonndeger mat mir ze verbréngen, eng hallef Stonn all Sonnden. Dat hei war elo e klengen Teaser mat där Quote, déi ech elo do hat. Esou wäerte mer och elo viru weider verfuere mat klenge Videoen, klenge Quotes an esou weider, wou ech einfach e bëssen enke driwwer schwätzen och. verschidde Mythen opdecke wäert iwwert d'Personal Development Industrie, well ech elo eng gewëssen Zäit dra sinn a villes gesinn hunn, wat gären eng Kéier opgekläert géif ginn. Voilà, ech freeë mech op d'nächst Woch schonn. Ech hu schonn honnertdausend Ideeën an. Jo, wéi gesot, wann Der Ideeën hutt, wann Der Froen hutt, honnert Prozent, wann Der Froen hutt, wann ech gleeft, schéckt mer se. Ech si ganz gären oppe fir Froen ze beäntwerten. An nächst Woch gi mer méi an de Detail iwwer, Wat ass Healing? Wat ass Personal Development? Wat ass Coaching? A. de Stellewäert vun deene Saachen. Bis d'nächst Woch.